Madagascar SAE, le réseau des structures d'accompagnement en entrepreneuriat à Madagascar. Dia talohan'ny nidiranay tao anatin'ny maha SAE zany an, dia nanana fahasahiranana kely zahay teo amin'ny fanangonana zany ny fandraisana an'ireo. mpiofana tao amin'ny centre anay. Ilay hoe resaka fandraharahana mbola tsy dia azontsika Malagasy loatra izany hoe inona no tena atao ao, indrindra fa ao amin'ny fandraharahana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay izany an, ohatran'ny hoe mbola manjavozavo ilay izy dia matahotra ilay olona miditra ao dia sahira- nanana fahasahiranana kely izahay, vitsivitsy izany no sahy nanatona. Hatramin'ny fanombohany tamin'ny deux mille vingt quatre izahay no efa tao anatin'ny réseau maha-SAE. Tsisy mahavita tena irery izany fa ny fiaraha-miasa no zava-dehibe, izay koa no ahafahana mandroso sy mahomby. Ny faharoa, raha mijanona miolonolona samirery ianao izany dia tsy mahita hoe ahoana no tena fandehany ao fa mila maso vaovao, maso ivelany izany mijery a, mba hahafahana mahazo akony izany hoe mety no atao sa tsy mety, hahafahana koa izany manitsy ny zavatra tsy mety sy mitazona ny zavatra efa mety natao. Tafiditra ao anaty réseau izay dia ny zavatra niova aloha izany dia nihatsara ny kalitaon'ny fampiofanana nataonay, fampiserasera tamin'ny mpikambana hafa dia nahafahana nahatsapa izany fa eto Madagasikara ny fandraharahana ambony be ny ambana na ny risque. Tsy afaka mihitsy tsika raha mandraharaha eto Madagasikara mijanona ohatran'ny any an-dafy amin'ny sehatra anankiray fa tsy maintsy ah, manao zavatra maromaro amin'izay tsinona izany raha sanatria midofotra hozy izy ny tenenan'ny tanora izay ny ny anankiray na ny anankiroa dia mbola misy hafa afahana hoentina manarina sy miarina dia mbola mba tavela eo foana. Voalohany aloha izany ny impact an'le réseau amin-dry zareo izany dia manokatra ny lalana ho an-dry zareo le izy zany amin'ny alalan'le fifaneraserana zay, misy zavatra tsy neritreretin'ny centre taloha de nefany an tao anatin'le réseau no nahazahoana hevitra, nahazahoana torohevitra de nafana nanondro azy hoe. Ary mandeha zavatra ohatr'izao atao satria ao anatin'ny entreprenariat, izay moa ny ampianarina an-dry zareo amin'ny culture entreprenariale izay anisan'ny ampianarinay azy ny hoe rehefa tsy manana ny fahaiza-manao ianao dia tedavina ilay fahaizana manao, aiza aho no mahita an'iny fahaiza-manao iny dia manatona an'iny. Fiaraha-miasa aloha izany hoe fiaraha-miasa mivatana tsy dia nisy fa le araka le teneniko teo hoe le serasera dia nahafahanay nanatsara ny cursus ny référentiel na formation izany le programam-pampiofanana, izay izany afaka hoe natsaraina dia nihetsara na nietsara ny kalitao. Amle fifaneraserana zay zany le tsy nisy taloha fa taoarinan'ity le team building sy atelier natao ty an, de fifampiresahana fifandraisana teo moa de niteny aho teo hoe nanana fahasahiranana zay amle fandraisana na le recrutement le mpiofana taloha de maromaro zany ny ato anatin'ny structure ny manao an'izay resaka sensibilisation zay an, afaka miara-miasa aminay amin'ny na ao anatiny na ivelan'ny faritra izay izay iasanay hatreto aloha dia mana- manamaivana sy manatsara kokoa ny asanay le izy. Ny impact misy izany fa mbola hoe tsy dia hita mivantana aloha. Le centre ohatranay no ampiheno. SAE aloha hatreto dia ny impact zany le izy dia hoe me tsara aloha le kalitao omen'le ivotoerana na ny centre an'le mpiofana na le mpandraharaha arahany zay aloha zany ny impact fa tam'ty tam'ty atelier ty koa tsika dia nahita omaly fa Misy ny efa reo le mpamatsy vola zany, le organisme financier reo a, efa manomboka miara miasa amin'ny SAE, de inoana fa amin'izay fotoana izay ao arindrina kely ao zany tena hisy vokany tena azo tsapain-tanana ao satria ny olana eto amintsika eto Madagasikara ho an'ny fandraharahana de ny fahafahana manatona, ny fahafahana mahazo famatsiam-bola na fampindramam-bola ary io no anisan'ny frein sakana tsy ahafahan'ny mpandraharaha ny ankabiazany mandroso de ataoko fa ao arinan'izay le fiaraha-miasa zay a de hiromporopo tokoa ny fandrarana eto Madagasikara